Salam hormatly ildeşler. Men Aýgözel Çaryýewa. Biz bu gün siz bilen Excel kursumyzyň şu sapagynda siz bilen üýtgän kysymlary Ekýän uluklaryň kysymlaryny öwreneris. Olar nirde bolýar? Ine glawny panelinde, eger biziň Excelimiz iňlis dilinde bolsa onda home panelinde, ine şu ýerde obşi, ine şularyň ählisi biziň üýtgän uluklarymyzyň kysymlary bolýar. Ýagny birinjide san hem harp hem ýazyp bilýäris, ikinjide sanlary ýazyp bilýäris, денежный bilen finansowyda pul birligini ýazyp bilýäris. Bu kratki format dat, dliniý format dat bularda senäniň kysymly Sene niň kysymyny görkezip bilýäs, wremýada, wagty, prosentde göterimi, dropnda, drop sanlary, eksponansialda, logarifm sanlary, tekst, odam diňede tekst ýazyp bilýäris. Indi geliň olary häzir tablitsa döredip göreliň. Ilki bilen tertip, belgi, soňra kysymlar bolsun. Soňra olaryň ýazylyş usullary bolsun.

Ine, on bäş. Ondan köp bolsa ýene-de soňundan biz ulaldyp bilýäris. Indi daşyna granitsa bereliň we ortadan ýazdyralyň. Mhm. Indi birinji kysymymyz umumy kysym diýdik. Umumy kysymlar, umumy. Muňa Indi görşümiz ýaly şu öýjügi saýlasak şu ýerde görnüşi görünýär. Obşida durşy wagt onda harp hem, ýagny söz hem, san hem ýazyp bilýäs. Indi ikinjimiz san kysymy. Onda şu öýjügi saýlaýas. Görşüňiz ýaly bu öýjügiň kysymy obşida dur. Geliň şony çislowoýe diýeliň we bu ýerik bir san ýazalyň. Ine, nokatdan soň iki sany nol goýdy. Eger şony düzetmek islesek, meselem, alty nol ýa-da üç nol goýmak islesek, onda üstünden basýas we şu ýerde format ýaçy bassak, ine şu ýerde iki. Çesodisetiçnik znak iki diýip dur. Biz şuny öz islegimize görä köpeldip bilýäs. Okey basýan. Ine görşümiz ýaly nokatdan soň sekiz sany nol ýazyldy. Indi soňky kysymymyz Денежny ýagny pul pul kysmy. Meselem şu ýere men 120 ýazsam. E, ilki bilen bula üçin kysymny ýetgetýäs. Kysymy denejni bolsun. Ve bu ýerik meselem 120 ýazsam. Ne görşümiz ýaly öňde dollar belgisini goýup berýär. Indi muny hem format ýaçyk edip Öňünden goýlan znagy şu ýerden üýtgedip hem bilýäris. Haýsy znagy goýmak islesek, haýsy simwoly goýmak islesek, şo simwollary goýup bilýäris. Meselem, şuny goýaly. Ine, eger nirinden goýulýan bolsa, şony goýup berýär. Bu ýeri finansowy Ilki bilen şular üçin kysymyny finansowy etýäs. Men bu ýeri ikem. Halyýatsa, ine, bu ýerde şeýle görnüşde ýazýar. Indi indiki kysymymyz sene kysmy. Senede ine iki sany kysym bar görşümiz ýaly. Kratky format dat i dliniý format dat. Ýagny kratky bolsa gysga ýazylyş görnüşi, dliniý uzy uzyn ýazylyş görnüşi. Kratkyny saýlalyň şleýjige we şeýle on iki selam on iki iki müň ýigrimi bir. Şu kysymyň Şu öýjüň kysmy şeýne boldy. Indi indiki kysymymyz wagty görkezýän kysym. Indi bu öýjügi hem saýlaýas. Kysymny wagty etýäs we wagty ýazyp bilýäs. Bir sagat, bir minut, bir saniýe, bir sekunt. Ne AM ýa-da PM. Munuň hem görnüşini formatlaýan çekden ýetgidip bilýäris. Meselem, şu ýerden haýsyny goýmak isleýämiz? Hem 13.30 ýa-da 1.30 PM ýa-da şuny goýmak isleýäsmi? Okey bassak, öz şu görnüşde ne görkezip berýär. Indiki kysymymyz göterim. Indi bu ýeri ilki bilen şol kysymda prosentni etýäs we bu ýeri bir san ýazsak, indi özi prosent goýup, nokatdan soň san goýup ýazyp berýär. Muňam görnüşini hem formatiýaça girip, şu ýerden nähili edesimiz gelse, şon ýaly edip ýazyp bilýäris. Indiki kysymymyz drop kysymy. Drop sanlar üçin Meselem, diýelim, 3,7. Ilk bilen bileýjin kysymyny üýtgedeli. Durap ynsan. Indi üç bitin ondan ýedi ýazsak. Ine üç bitin ýetden bäş. Ýagny biziň ýazan nokatly sanymyzy özi durawa öwrüp berdi. Indiki kysymymyz eksponensial. Hem logarifm üçin meselem şuny saýladyk we kysymyny eksponensialnyý edeliň we eýsem onuň derejesini ýazsak näme edip berýär şony eksponensial görnüşinde ýazyp berýär ýagny bir e plus nol üç bu diýmek şol sanyň ýagny onuň üçünji derejesi diýme aňlatýar geliň meselem nol nol bir ýazaly munda ine on Bir nokat nol nol ýe minus üç. Bu diýmek onuň minus üçünji derejesi, ýagny müňden bir diýmegi aňlatýar. Indiki kysymymyz tekstowy, tekst ýazmak üçin. Müň Legion kısmını teksta etýäs. Web ulaýjykda hem şoňa görä tekst ýazyp bilýäs. Ine kysymlary görüp geçdik. Şu sapagymyz hem şundan ybarat. Indiki sapaklarda görüşençek hoş sag boluň.